मात्र आठ सौ से स्टार्ट होकर और अहाँ के चार हजार तक रेंज भेटत और देख सके छे भीड़ लाइव परचेज कर रहल छथिन कस्टमर सब यह सब साड़ी अहाँ के जो गांव में ल जाय छे कोनो शोरूम में ल जाय छे या मतलब मॉल में ल जाय छे त ई सब साड़ी अहाँ के 2000 3000 4000 के बाजे यह सब साड़ी में 100% 200% मार्जिन लगा कर अहाँ के बेचे छथिन कस्टमर सेल्स मतलब जे दुकानदार छथिन हम अहाँ के कुछ सैंपल देखबे छी देख सके छिए एमे पांच पीस रहे छे पांचटा कलर रहे छे पांचटा डिजाइन रहे छे देख सके छिए चुनू भैया रुकू यो हाँ कह कह कहलो लगन के समय आबि गेलै है ना कुछ हाँ। लगन अ, पूजा पाठ के हिसाब से साड़ी देखाओ ना हमरा देखियो अखन तऽ लगन छै बहुत कड़गर लगन छै हाँ जे हमरा भाई साहब पूछले थे जे लगन छै लगन तऽ सच में बड छै अपना इम्हर और मिथिला में लगन के हिसाब से जे साड़ी देखबे जे घूंघट के देल जाय छै साड़ी या मतलब दुल्हन के देल जाय छै साड़ी तै टाइप में अहाँ जे लेबक हुए तऽ एतऽ आबि जाउ आबऽ के केना छै आबऽ के छै आठ सए से स्टार्ट भए छै साड़ी मात्र आठ सए से स्टार्ट भऽ कऽ आओर अहाँके चारि हजार तक रेंज भेटत आओर देख सकै छियै भीड़ लाइव परचेज करऽ कऽ रहल छथिन कस्टमर सब तऽ अहूँ सब जे लाइव परचेज करऽ करब ने तऽ आउ आज मेरा फैशन आबि कऽ आओर माल लऽ कऽ जाउ तऽ हम कुछ सैंपल करके देखबै लए तऽ हम देखबै छी सैंपल इएह सब साड़ी अहाँके जब गाँव में लऽ जाइ छियै कोनो शोरूम में लऽ जाइ छियै या मतलब मॉल में लऽ जाइ छियै तऽ ई सब साड़ी अहाँके दू हजार तीन हजार चारि हजार के भए छै एतुका रेंज सुनबै तऽ मात्र आठ सए से स्टार्ट भऽ कऽ बहुत बढ़िया लागल ई साड़ी हमरा तऽ छै बढ़िया छै ने साड़ी बहुत बढ़िया तऽ आब एहि टाइप मे अहाँ सब आब माल लऽ कऽ जायके छै तऽ हम चाहब जे एक बेर अहाँ मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर या दलसिंह कतौ से छी जब मतलब यूपी बिहार से छी तऽ अहाँ सब एहि तरीका देखियौ ई माल केहन लागल से कहू बहुत अच्छा हैं हमरा एहिमे तऽ पूरा मन करैया हम इएह सब उठा के लेके चलि जाओ लैये के चलि जाउ दोसर सोचबो नहि करू और आगा यो बात हम कह दे छी आगा या अखन बिकेते अखन तीन महीना या टा साड़ी बिकेते दोसर बिकेबो नहीं करते प्रिंट कम बिकेते वर्क ज्यादा बिकेते क्या बिकेते क्या तो आगा लगन छे देख सके छी या सब साड़ी में सौ परसेंट दू सौ परसेंट मार्जिन लगा कर अहा के बेचे छथिन कस्टमर सेल्स मतलब जे दुकानदार छथिन और कस्टमर ले छथिन किया तो उनका काज रहे छन देखियो छे ना साड़ी और अच्छा, कपड़ा बताओ ना ई साड़ी कौन टेस्ट के ई अपन यूपी बिहार टेस्ट छे ई यूपी बिहार के टेस्ट छै जे अपना एहिमे मतलब चलै छै साड़ी हम अहाँके कुछ सैंपल देखबै छी देख सकै छियै एहिमे पांच पीस रहै छै पांचटा कलर रहै छै पांचटा डिजाइन रहै छै देख सकै छियै छै ने तऽ एहि तरीका के और कपड़ा के बात करी तऽ एहन कोनो कपड़ा नहि छै जे अहाँके एतऽ अजमेरा में नहि भेटत तो जॉर्जेट लऽ लिअ या अहाँके फंडी लऽ लिअ जिम्मी चू लऽ लिअ या कोनो भी कपड़ा लऽ लिअ ऑर्गेंजा लऽ लिअ कोनो भी कपड़ा लऽ लिअ तऽ अहाँके एकेटा छत के नीचा में भेट जायत दोसर ठमा जाय के जरूरत नहि हँ इहो बात हम अहाँके कहै छी जब कम से कम पच्चीस से तीस हजार के माल लेबऽ के यो बात हम कह दै छी सब वीडियो में कहै छी अहियो वीडियो में कहै छी पच्चीस हजार से तीस हजार के माल अहाँ के लेबऽ पड़त ओहिसँ नीचा में बिल नहि बनै छै और जब घर से करै छी तहन या तऽ अहाँ दोकान करै छियै तऽ कल कम से कम लाख दू लाख के माल अहाँ लिअ पच्चीस तीस हजार में कैसे माल अयते माल अतै ने पच्चीस तीस हजार में ओहिमे घर से हम की कहलहुँ पच्चीस तीस हजार में घर से अतै नहि कि अहाँ के दोकान कऽ सकै छियै ई बात हम अहाँ के कहलहुँ हेँ घर से हाँ, करबे सही तो बात पच्चीस है। हजार से जे एकटा महिला हमर जे माता बहन छथिन है ओ एक एकटा रेंज राख के मान लिअ ई छटा पीस लग गेलखिन तो छटा कलरो छै ने में छटा हम्म। डिजाइन छै ने अलग अलग रेंज बना के हुनका देल जेतनि हुनका दऽ कऽ अहाँके बना कऽ देल जेतनि ताहि बा- ताहि बार होइ छै लेकिन एकटा दोकानदार अहाँ आठ बाय दस के दोकान करबै तऽ अहाँके पच्चीस से तीस हजार में नहीं आयत कम से कम लाख दू लाख के माल भरत पड़त अहाँके यहाँ पर की सब मिलते और और सबटा चीज भेट जेतै जेना कि साड़ी लऽ लिअ लहंगा लऽ लिअ पेटीकोट लऽ लिअ बच्चा के कपड़ा लऽ लिअ कुर्ती लऽ लिअ सूट लऽ लिअ लेगिंग्स लऽ लिअ नाइट वेयर लऽ लिअ सबटा चीज भेट मेंस मतलब लऽ लिअ एके जगह सब चीज सबटा चीज भेट जेतै तो सट में जाके जरूरत कतौ नहि छै आबि बहुत जाउ अच्छा माल लेवल लऽ लागल कऽ आबऽ के कतऽ छै सेहो हम अहाँके कह दै छी सूरत आबि कऽ सूरत आबऽ के छै सूरत आबि कऽ अहाँके सुराना वन जीरो वन बड़का बिल्डिंग अहाँके एक से एक बड़का बिल्डिंग भेटत ओतऽ आबि कऽ माल अहाँ लऽ कऽ जा सकै छी आओर अपन हँ इहो बात अहाँ कहि दै छी अपन लैंग्वेज के अपन भाषा के आदमी भेटता जे भी कुछ भेटता अहाँ लैंग्वेज मैगी बजै छियै मतलब भोजपुरी बजै छियै मैथिली बजै छियै कोनो भी भाषा बजै छियै तऽ अहाँके अपन भाषा अपन आदमी भेटता आओर माल खरीदता ताबे तक जँ एक बेर अहाँके पास फ्रेंचाइजी भी छै हाँ, की फ्रेंचाइजी छै फ्रेंचाइजी के चारि टा मॉडल देल गेल छै ए बी सी डी कैसन है सब हम समझबै छी अहाँके फ्रेंचाइजी नंबर देल गेल छै अहाँके स्क्रीन पर नंबर देल गेल छै ओहि पर अहाँ समझ लेब दुनू नंबर देल गेल छै जे अहाँ अहाँ ऑनलाइन भी- मतलब भी- अहाँ ऑनलाइन मंगवा चाहे छियै सेहो नंबर देल गेल छै फ्रेंचाइजी नंबर सेहो देल गेल छै तऽ अहाँके कोनो भी सुविधा लागे असुविधा लागे तऽ अहाँ नंबर पर कॉल कऽ कऽ मैसेज कऽ कऽ अहाँ पता कऽ सकै छी तो कहाँ आवे पड़ते माल ले ले आबऽ पड़तै सुराना वन जीरो वन रिंग रोड सूरत सूरत मे बुझलियै ने ताबे तक लेल हम अहाँ सब छम- मतलब ई करै छी फेर अहाँके नया वीडियो लऽ कऽ आयब ताबे तक लेल जय मिथिला जय मैथिली